Scholarship Diakon nia shooting turin tui rian lampang pan thla dawn a ni tui rian hi kawng a tha ang reng an tia kan tlan tluan chuan dar hnih bawr velah chuan kan thlen mai hmel a ni tunah hian tui rian. tuikhuah lam panin umm nipco hydel project kha ka milam pan khan kan tlan thla mek ka ni keini kan lo tlan chhuak hmasa petrol te thun kan ngai a tun hnungah hian nunna zui dawn a ni rilru thlir atangin hei serthlui peng. an chhuk tha dawn a ni highway atangin hei saiphai kilometre sawm pasarih a ni a tan tha char char ang a chemphai an tawh ang a chemphai piah deuh atang hian sertui peng a awm a a piah zelah a la ni an kalna tur tui rial hi chu umm. tunah hian champhai lam panin santhla bel khawthlir atangin peng fel chiah a ni tunah hian naw chawnpui lut tan vel dawn mek a ni a. cement kawng an tih ang chi pcc tih mi khak tih ang chi kawng kha a ni a a kawng pawh khawl sip atang kha chuan an sawh ṭawk ṭawk em aw kha awm lem lo a road chawlhpui kan lut phei dawn a ni nuam khawp mai hei a kawng hi kawng sir hi coca kung te oil palm te. tin a thenkhat lai chu a lo ngaw ve deuh khuk mai a tih chu a ni a a nuam hle mai an kalna tur erawh chu tlem in a la hlat deuh a ni Hnawt Chawnpui khawchhung chu hei kan lut a khawlian bul-- phawk a ni loh a la hmu lo te tan Hmangchawlhpui chunge kawngpui dum phei hi a ni deuh mai a khi khi tilai khian tlang hi biakin a awm a. Hman tumah khan kan KTP member pasal nei awm tawh a, chu chuan certificate te citation te an zutlan tawh a chumi tum chuan.

Khua ka la hman em ka hre lo Hma Chawnpui la kal lo leh la bu lo tan Tlai phai kan lut dawn a Tlai a dai.

an hral ve nasa a ni heti lampang hi naupang in thir sakawr an lo khalh a a vawiin hi school luh tan ni a ni a ah a nuam khawp mai saipai --

saiphai aṭang hian kan peng phei se kan tlan phei sel ang a chuan hnikkaw peng a lo awm ang a chutah chuan kan peng ang a chu chu tuirial a ni a aw tuirial aṭang hian tlan chho char char khan mau char te zohmun te sakawrdai niu ber vek hetah ratu-- Darlawn tlang tung train a hetah Aizawla a leh luh leh thei a aw heti lai hi zero point a nia saw ti lampang pi khawi ti lampang nge baga lam hi chuan hetlam pang hi tuirial lam tiraw aw heti lai zero point a nia aw ka pi ten. aw chawhmeh vel an lo zuar a hetlam pang hi baga kawng ania hetlam pang hi aw kan kalna tur lam chu ni kal zel ang tilai khan bazar ang deuh te pawh om ve thin ani enge mawni hi chuan vai ho te pawh an awm kal a em chuan tuna hian black top kawng umm kan tih mai ang kha an thleng leh tawh a kawng a tha hle mai a marking te pawh hei la thar lam a he khit lai khi thing buk hnuai ah han tlangval ho an lo thu a aw kawng pawh a nuam khawp mai khawlasi atang khan. Kawng chhe em em lutuk a awm lo a, scholarship leh pin khawthlir inkar kha enge pothole tiang kha a awm zeuh zeuh a, amaherawh chu hel harsa leh tlan han ti harsa em em ang chu a awm lem lo a ni. Hei saiphai kan lut a, hei kawng hi rul ngan pa ang zar an ti ang deuh kha a ni, baka lamah te pawh khawn va tlan phei kha chu chak awm viau a. Mahra chu kan hun neih ten a zir lo a, kan tlan phei lo mai ang a, hei kawng hi a nuam khawp mai, train hi ni a sa tha vawl vawl khawp mai a, khua pawh a lum ang reng hle a ni. Kawng hi hei a tha khawp mai a, an siam thar hlim a ni ang chu maw. Kan kal hmasak kha chuan a rei ve leh deuh hlek tawh a. Heng chuan Tinglai kawng hi tha bawk lutuk lo a, chhia tia han sawi tur chu ni lem lo a. Amaherawh chu hei tunah chuan sai phai atanga tuirial inkar kawng kha a ni a, hei smooth tha khawp mai ila chin a ka sawi tawh angin hei marking te pawh hi a la thar a. Tlan a nuam khawp mai vawiin hian motor pathum leh two wheeler pahnihin kan kal a. keini kan kal hmasa ber a kan tlan hmasa ber a ka kut thlang lei let phai awm a sai phai lampang hei kuhva te pawh a tha hle mai tlang ramah te pawh khi lo an nei a an va tan hal tawh a tiang vel chu. a ni a lei let te tlang ram lo te pawh awm a ni nuam khawp mai kawng hi an tlan zel ang sai pum awm lut tep a heti lai hian bazar a awm a an bazar ni ah chuan vai ram atang te pawn-- An rawn kal ve thin ni awm tak a ni bazar a nia aw hei saw kan hmuh ang sawn heta bang hi tuirial a ni a heta bang hi saipum kawng kha ni phei ta zel a hei tuirial lamah peng thla dawn a ni mipuka peng an tia heti lai hi phiah an lo. Aw go down awm a ni heta pang hian hmun phiah an hralh nasa khawp mai tui rian lam pang hian maw thin a kan tlan zel ang hei tui rial a kami chunga kha kan zu thleng tawh a hei numa ngawi te dawrah hei thil kan ei dawn a heta hi aw mo nu leh mo pa David a leh sang sang in awm a sawta sawn mo pa thian pa Tangval mai kala ani heta hi cheitu tur mami ani heta hi mo thian te an awm bawk a aw mo thian pawh pahnih ngat an ni Hei hi a dam a spillway leh a dam vel duhna gate a ni a. Tum dawn ni. Aw, tunah hian dam lam a lut thei dawn a. Lum hle mai thenin hna kuai ten keng bawk a. Tiang chuan hei hun kan hmang dawn a ni. a chhungah hian saw ti lai a spi e nge ni a tui khuahna lai a dam velah kha chuan tha video tha lak ten phal bawk lo a steel chuan hei kan deal a kan phal a shooting te kan va nei dawn a hei hei zui phei diah diah mai thenin hei tur ten kenga thenin bel ten kenga thuk ten kenga nia picnic type in aw an ti dawn a nih hmel khawp mai hei heta tang hian ke hian la kal ve leh tauh tauh a ngai a tunah hian gate chhung kha kan thleng tawh a ni oh hei serlui a ah, serlui kan tih tuirial a ah, tuirial tlawng tuikhuah a nia hei a nuam khawp mai

Monu chu hei an chei so tep tawh a ta hian mopa thian a mopa a ni aw a vita. Chei ve leh a, tun atanga minute sawm panga minute sawm tih bawr velain chuan shooting kan tan thei ta dawn ni. Lawng pawn min lo nghak tawh a, lawngah te an chuang ang a, chungte ah chuan thla kan la dawn a ni. Aw sang sang i, umm gown te an rawn hang a, an rawn nalh zui mai dawn a ni. Sangte aw lu mite em? lum tha khawp mai hei tui pawh kan ngah khawp mai tui hi ngah ve deuh ngai thin a khua lum a dehydrate te hlawm thin a shooting kan tan tawh a khi tlam pang spillway thlangah khian chin deuhah khan kan shoot a hei heti lai hian boulder lian pui pui mai ahh auto rickshaw tiat tiat dawn hei awm a hetah hian kan shoot leh anga chuan khut a hun lawng a awm a khutah khu pawh a hun chuang dawn a ni umm a tawk e a a thlang deuhah khan hei hei tilai khuar deuh lai aw din remchang lai turah khan aw aw tuna hrang hrang in dinna lai khan aw.

nuam khawp mai a hlimawm khawp mai a num ta lu hmm. nei om dawn la mai hei a nuam khawp mai tia lawng a han chuan vel hi maw lawng chuan te kha ta ve a tia kan han chuang ve ni lawng an chuang lai te pawh thla te kha kan la a Hmuhnawm khawp mai. Aw saw thianpa rindika lawngah min phur tu kha nia saw min tlan san leh ta vauh vauh mai a lawngin ngeiawm dawn khawp mai tlan liam ta vauh vauh mai aw ni hi tui an han lut zeuh a ah eng khawk rawk karah hian kan kal phei a thlalak khi heta lawm a dah heta lawm ka dah ti a thlak ve thin hle ni khi tah hian an lawn chho dawn a ni tha khawp mai hei kan sangha man tu ania kha i i eng lo nge a sangha zum mana a a sangha man e oh pakhat chu man ani a a ropui khawp mai a tho ri pang hnu aiin duai chuan a man tlem mai ni.